Pul adamzat taryhynyň iň möhüm oýlap tapyşlarynyň biridir. Ol taryhy ewolýusiýanyň uzyn prosesini başdan geçirdi. Geliň onda puluň ýyllaryň dowamynda başdan geçiren üýtgeşmelerine syn edeliň. Irki döwürlerde heniz kagyz puludyr teňňeleri ýok wagty adamlar alyş-çalyş edýärdiler. Ýöne munuň birnäçe kyn taraplary bolupdyr. Adamlar alyş-çalyş harytlaryny hemişe ýanlarynda göterip bilenokdylar. Meselem, sumerlilerde arpa alyş-çalyş edilýärdi, ol pul birligi hasaplanylýardy. Ýöne arpany hem daşamak, hem goramak işi kynlaşdyrýardy. Soňra meşhur liderler magdan teňňelerini döredipdirler. Emma hytaýlylar bolsa has aňsat we ýeňil bolsun diýip deriden pul ýasapdyrlar. Ýöne bu ýagdaý hem başa barmandyr. Sebäbi ony ýasamak hem kyn, hem gymmat bolupdyr. Soňra kagyzdan ýasamagy synanyşypdyrlar we ol örän amatly bolupdyr. Kagyz pullar Hytaýdan Ýewropa ugradylypdyr. Osmanly imperiýasy bolsa Kagyz pullaryny Ýewropadan alty ýüz ýyl soňra ulanyp başlapdyr. Puluň häzirki ýagdaýyna seredeliň. Şu wagt ýekeje plastik kart bilen islän zadymyzy satyn alyp bilýäris. Ilkinji plastik kartlary bir müň dokuz ýüz elli sekizinji ýylda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň bankynda öndürilip başlandy. Munuň sebäbi şol döwür Amerikada ýangyç çykdaýjylary köpelipdir. Muňa çözgüt hökmünde käbir ýangyç kärhanalary dürli harytlary döredip, bu kartlar bilen awtomobil eýeleriniň has amatly şertlerde ýangyç satyn almaklaryny üpjün edipdirler. Indi bir müň dokuz ýüzünji ýyllara gideliň. Mikroneziýada Ýuwaş okeanynda Ýap adasy bar. Bu adada kümüş we altyn ýaly magdanlar ýok. Ortasynda deşik bolan bu uly togalak hektaşlar olaryň pul birligidir. Bu daşlaryň kesilmegi we daşalmagyndaky kynçylyklar onuň pul hökmünde has köp hümmet gazanmagyna sebäp bolupdyr. Ýöne olar gaty agyr bolansoň, olar söwdada fiziki taýdan daşamak bilen däl-de, sözüň üsti bilen, ýagny daşlaryň kime degişlidigini bildirmek bilen ulanypdyrlar. Hatda bu daşlar okeanda syýahat edilýän wagty suwa gaçýan eken we ol ýerden hiç haçan çykarylmaýan eken. Emma bu olara has köp hümmet gazandyrypdyr. Adadaky ilat şol daşlaryň deňziň düýbündedigini bilýändikleri sebäpli, söwdada entägem olary ulanmaga dowam edipdirler. Her kim eden söwdasyndan soň halka söwdasynyň hasabyny duýdurypdyr. Beýleki adamlar hem öz buhgalter hasabyna bu amallary goşupdyrlar. Bu sistema häzirki döwürde giňden ýaýraýan Bitcoin sistemasynyň düýbüni tutdy diýsek hem bolar. Bitcoin buý kripto pul birligi we töleg sistemasydyr. Ol ilkinji gezek iki müň sekizinji ýylda ýüze çykýar. Jadyly bir depder göz öňüne getiriň we bu depderden hemmende hem-de sizde bar. Eger men kagyza bir zat ýazsam, edil şol ýazgy siziňkide-de emele gelýär. Dünýädäki bütin adamlara bu jadyly kagyzlardan berlendigini pikir edip görüň. Bitkoiniň esasy häsiýeti, bu sistemany ulanýan adamlaryň ählisinde beýleki ulanyjylaryň hemme tranzaksiýalary görünýär. Bitkoin örän çylşyrymly bir sistema bolsa hem, onuň geljekde bütin dünýä pul birligine öwrüljegi çaklanylýar.